Helo na bawb! Da chi'n iawn? Gwych i glywed. Ie, yeah, wir, fi, Osian, sydd yma unwaith eto gyda stori i'ch diddanu a'ch diddori yma yn fy nghornel straeon i yn fan hyn. A mae'r llyfr sydd gen i wythnos yma Yn un gwahanol tu hwnt. Enw hi ydy Pan Fyddaf I'n Fawr gan Tim Minchin a Steve Anthony, a'r addasiad Cymraeg gan Mererid Hopwood. Ond mae 'na reswm bod y llyfr yma yn lyfr arbennig iawn, a dim jyst achos bod 'na sglein anhygoel iddi ar y blaen, na, mae'r llyfr yma'n arbennig oherwydd Mae'r llyfr, yn, neu mae'r geiriau yn y llyfr, mae'r stori, yn dod o'r sioe gerdd. Ie? Yeah. Yma, chos nath Tim Minchin, sef y dyn yma ar y cefn, nath o ysgrifennu sioe gerdd wedi seilio ar Matilda gan Roald Dahl. Dych chi rioed wedi darllen Matilda? Neu falle bod chi wedi clywed am y sioe gerdd. Neu efallai bod chi wedi gweld y ffilm beth yn wneud amser maith, maith, maith yn ôl. Adeg ymhell yn ôl mae'n amser o'r enw y 90au. Gofynnwch i mam a dad os da chi ddim yn siŵr. Dwi siŵr fydden nhw wedi clywed amdano fo. Ond do, fi oedd Tim Minchin sgwennu sioe gerdd. A mae'r gân yma, ddim yn y Gymraeg yn wreiddiol wrth gwrs, ond y sioe yma oedd, neu y gân yn y sioe oedd When I Grow Up. A mi o'n gân anhygoel. Ac os gewch chi gyfle i wrando arno fo, falle ar YouTube neu falle bod gen eich rhieni chi'r CD yn barod, mae hi'n chwip o gân. A rwan, da ni'n mynd i glywed amdani. yn y Gymraeg, gyda arluniau, neu darluniau gan yr arlunydd yma, Steve Anthony. Ond, cyn bod ni'n dechrau, fel da ni'n gwneud bob tro, peth cyntaf rhaid ni'n gwneud ydy wneud yn siŵr ydych chi'n barod am stori. Da iawn. Os felly, ga i weld y clustiau bach 'na i wrando, os gwelwch yn dda? Dyna ni. Reit, dyma ni. Pan fyddaf i'n fawr, gan Tim Minchin, Steve Anthony a Mererid Hopwood. Pan fyddaf i'n fawr, byddaf i'n ddigon tal i gyrraedd y canghennau sy'n rhaid i mi eu cyrraedd i ddringo'r coed y cewch chi eu dringo pan fyddwch chi'n fawr. Oh, dychmygwch hynna. Dychmygwch pa mor dal fyse'r coed gewch chi ddringo. A phan fydda i'n fawr, byddaf i'n ddigon doeth i ateb yr holl gwestiynau sydd angen i chi eu hateb cyn i chi fod yn fawr. Dychmygwch yr holl lyfrau yna mewn llyfrgell, gewch chi ddarllen pan ydych chi'n fawr. A fyddwch chi'n ddigon tal i rhoi fe yn ei tyllau bach fel y dyn bach yma? Chi'n mwynhau mynd i'r lyfrgell a darllen yr holl straeon? Wel, dwi'n am eich bod chi, neu fysa chi ddim yma'n gwylio'r fideo yma, fysa chi? A phan fyddaf i'n fawr, byddaf i'n bwyta losin bob dydd ar y ffordd i'r gwaith. O! Allwch chi ddychmygu hynna? Cael bita... Achos fysa neb yn deutha chi da chi ddim yn cael bita losin ar y ffordd i'r gwaith. Felly dyma nhw'n mynd. ar ei beicie yn llawn losin a dada neu fferins a holl eiriau arall am felysion sydd gennon ni yn y Gymraeg. Mm-mm-mm. Ych chi'n hoff o losin? O ddada? Ei, falle, dylech chi gael gair efo mam a dad gofyn pa'n dych hoff losin chi, pa'n dych hoff ddada chi. A byddaf i'n mynd i'r gwely'n hwyr bob nos! Ho ho! Ie! S'am angen aros, wel, falle bod chi angen mynd i'r gwely heno, ond pan 'dach chi'n fawr, 'dych chi'n cael dewis 'ych amser gwely. Go iawn! I like it! A byddaf i'n effro pan fo'r haul yn deffro. A byddaf i'n gwylio cartŵns nes bod fy llygaid i'n sgwâr heb fecsio taten rhost, achos byddaf i'n fawr i gyd pan fyddaf i'n fawr. Iawn, sneb yn deutha chi beidio gwylio cartŵns, felly gewch chi wylio faint liciwch chi o gartŵne tan eich llygid chi fynd yn sgwar. Ok, mae llygid i wedi mynd yng nghroes, ond dwi methu neud yn sgwar. Sy'n gwyn. Alla i ddychmygu na gymaint o gartŵns! Pan fyddaf i'n fawr. Pan fyddaf i'n fawr. Pan fyddaf i'n fawr. Be fyddwch chi'n neud pan fyddwch chi'n fawr? Be fyddwch chi'n neud? Pan fyddaf i'n fawr, byddaf i'n ddigon cryf i gario'r holl bethau trwm sydd yn rhaid i chi eu llusgo gyda chi pan fyddwch chi'n fawr. Dychmygwch rhai bobl yn gorfod cario'r byd! Mae yna hen stori o wlad Groeg lle oedd yna ddyn yn cario y byd cyfan ar ei gefn. A enw'r dyn yna oedd Atlas. A dyna lle da ni'n cael y gair am atlases. Chymod yr mapiau mawr na o'r byd da chi'n cael? Hmm? Drwch o fyny. Ffaith i chi. A ffaith, ydych chi angen gwybod, ac mwyn ateb yr holl gwestiynau pan fyddwch chi'n fawr. Ha ha. A phan fyddaf fi'n fawr, Byddaf i'n ddigon dewr i ymladd yr holl greaduriaid sy'n rhaid i chi eu hymladd o dan eich gwely bob nos er mwyn cael bod yn fawr. Yna nhw i gyd yn barod i ymladd. Chi'n meddwl fysa chi'n gallu ymladd yr holl greaduriaid na dan eich gwely?

P'un afal. Pizza. Yy. O! Donuts! Taesenni! A cereals. A be' arall sy'n edrych? Pawb 'di ca'l pizza. A brechdanau. A crisps. A mwstard. A mayonnaise. A bananas. Ww! Maen nhw'n hollol bananas. Fydden nhw? A byddaf i'n chwarae gyda'r pethau mae mamau'n esgus nad yw mamau'n eu mwynhau. Diolch am hynny i gyd. Dach chi rioed wedi gweld ffynnon yng nghanol rhywle a jyst mynd, O, dwi eisiau mynd am paddle bach. Dwi eisiau mynd i nofio. Ga i, ga i ddau cyfrinach wrthoch chi? Dwi dal i feddwl hynna. A dwi yna yn fawr. Dwi lot rhy fawr i hyd yn oed ffitio mewn lot o ffynhona, ond dwi dal fel, Ie, dwi eisiau gol! A byddaf i'n deffro pan fo'r haul yn deffro ac yn treulio drwy'r dydd yn gwneud dim byd ond gorwedd yn yr haul. A fyddaf i ddim yn llosgi achos byddaf i'n fawr i gyd pan fydda i'n fawr. O! Dyna chi braf ynde? Ca'l jyst loitran drwy'r dydd ddim yn gorfod poeni am unrhyw beth achos bo' chi'n fawr i gyd. Ond sa rhai' chi dal ga'l rhyw chydig bach o eli haul. Jyst ragor. Pan fyddaf i'n fawr, pan fyddaf i'n fawr, pan fyddaf i'n fawr. A dyna ni. Diwedd ein stori fach ni am y dydd. Ond dwi'n siŵr dim diwedd stori y tri yma yn aros am y dydd. Bydden nhw'n fawr ac yn dal ag i gyd. Ond dyna diwedd y stori am heddiw. Nathoch chi fwynhau? Wel da iawn chi. Achos dyna un o'r pethe yndi? Dach chi'm yn gallu bod yn fach o hyd, a mae'n braf iawn i gael bod yn fach. Ond, dychmygwch yr holl bethau byddwch chi'n gallu wneud pan dach chi yn fawr. Falle dylech chi gael gair efo mam a dad am y peth a dweud, dyma beth swn i'n licio gallu wneud pan dw i'n fawr. Achos mae 'na bob mathau o bethau 'da chi'n gallu gwneud. Dringo coed, neidio fewn i ffynhonnau. Os does 'na ddim bobl mawr arall yn edrych, wrth gwrs. Dwi heb wneud. Ond mae 'na bob mathau o bethau, felly siaradwch efo'ch gilydd a meddyliwch be 'di'r un peth mawr, gwych, cŵl, anhygoel, ansbaredigaethus dach chi eisiau gallu wneud pan fyddwch chi'n fawr. Iawn? Ond, mae hi'n dechrau mynd yn hwyr arnyn ni, dydy? A dwi'n mynd i orfod aros wythnos a'ch arall i weld os oes yna unrhyw straeon yn ffindio ei ffordd yng nghornel stori i fan hyn, neu os dwi'n gallu ffindio un ar fy nheithiau i drwy'r byd. Ond, tan hynny, dwi'n meddwl, mae'n ein amser i ni gyd fynd i gysgu, yn dydy? Os felly, hwyl am y tro, bab. A nos da.